Nau mai ki Whakamiere. Nau mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Pakiwaitara has us returning to Te Ngahere Kotahi Rau Eka. We're back again with Wini Te Pū me ōna hoa. This is Te Upoko Tuawaru, te arahina ai e Kiritoa Roopene tētahi tōminetanga ki te poupou raki. This pakiwaitara needs no introduction, but if you'd like to listen to the seven episodes we've done already on Wini Te Pū, just have a search for them in your podcast player. Now, kia koke tonu tātou! kia hāneanea te noho whakarongo mai e hoa mā. Wini Te Pū, nā AA Milne. Upoko tuawaru, te arahina ai e Kiritopa Rōpene tētahi tōminetanga ki te poupou raki. Tērā tētahi rangi paki, ka totitotia pū ki te pito whakarunga o te ngahere e hihiratia ai, mēnā rānei tōna hoa a Kiritopa Rōpene i paku ngahau atu ki ngā pea. I te parakuihi o taua ata, he kai ngāwari, arā, he mīere pukā i pania ai ki te tiamu, ka toko ake tētahi waiata hou i a ia, i pēnei te tīmatanga. Pahawa te hau mo te ao o te pea. Mutu ana i a ia te waiatatanga i tēnei, ka rakurakua tōna upoko, ā, ka whakaaro ki a ia anō, he tīmatanga waiata pai rawa atu tēnā. Engari ka pēhea te rārangi tuarua? I whakamātauhia e ia ngā waiatatanga e rua, e toru rānei pea i te hau, engari auare ake. Aini pea ka pai ake tōna whakaaro, mēnā au e pao i te hai mō te ao o te pea. Nā reira ia i waiata ai, engari kāore i pai ake. Āna, hei aha, hei tāna. Ka rua aku waiatatanga i te rārangi tuatahi, ā, ki te tere hoki pea te waiatatia, nāwai nāwai ka hua mai ko ngā rārangi tuatoru, tuawhā hoki, ā mua i te tokonga ake i ōku anō maharatanga, ā, he waiata pai tēnā. Ā kāti, pāoa te hau mō te ao o te pea, pāoa te hau mō te ao o te pea. Hei aha māku tā te ua me te huka heke, tā te mea ki tōku ihu hou he nui te miere? Hei aha māku tā te huka heke koero rānei? tā te mea he nui te mīere ki ōku ringa mā nei. Pawa te hau mō te pea. Pawa te hau mō te pū. Hei te kotahi, te rua haore rānei, he kai timotimo māku. E harikoa katoa nōna i te waiata nei, ka pao atu tae noa ki te pito whakarunga o te ngahere. Nā, ki te pao tonu ahau, tōna whakaaro, ka tae ki te wā kia paku kai, nā whai anō e kore tonu e tika te rārangi whakamutunga. Nā reira i huri kē ia ki te hamumu. I te noho a Kiritopa Rōpene ki waho i tōna kūaha, kuhuna ana ōna pūtu nui. Kitea tonutia ai e ia ngā pūtu nui, ka mōhio a Pū he mahi mātātoa kei te haere. ā, ka tahitahia te mīere i tōna ihu ki tōna ringa, ka whakanikoniko ai i a ia anō, engia, kua takatū ki ngā kaupapa katoa. E āta āia ō kiritopa rōpene, tāna karanga atu. Kia ora, Papū, kāore e oti ahau te kuhu i tēnei pūtu. Kua kino tēnā, tā Pū. E oti pea i a koe te whirinaki mai ki au, tā te mea he rite tonu te kumea rawatia me taku whara. Ka noho a Pū, ka pana i ōna waewae ki te papa, ka kaha tāna pana whakamuri ki te tuarā o Kiritopa Rōpene, ā, ka kaha tā Kiritopa Rōpene pana ki tōna. Nā, ka kume, ka kume tonu ki tōna pūtu kia kuhuna rā anō. Ā, nā, koia, koia! te kī a Pū. He aha tā tāua ināianei? Kua koke tonu tātou katoa ki tētahi tōmenetanga, te kī a Kiritopa Rōpene i tāna tūnga ake me te takitahi i a ia anō. Tēnā koe, Pū. Kei te koke ki tētahi tōminetanga? te kōrero hiamo a Pū. Hei tāku, kāre anō au kia whai wāhi atu ki tētahi o ēnā. Ki hea tātou haere ai i tēnei tōminetanga? He tōmenetanga e taku pea pōrangi, he e tōna. Āna, hei tā Pū, kei te mōhio, engari kāore ia i te mōhio. Kua haere tātou ki te tūhura i te poupou raki. Āna te kōrerotanga anō a Pū. He aha te poupou raki? Tāna ui atu. He mea noa ka tūhuratia. tā Kiritopa Rōpene kōrero iho, me te kore hoki e tino mōhio. Āna, kei te mārama tā Pū. He pai rānei tā ngā pea tūhura i tēnā? Oh, kāre e kore, e pai ana ngā pea. Koutou ko Rāpeti, ko Kānga, ko koutou katoa. He tōmenetanga. Koia tērā te ngako o te tōmenetanga. He rārangi roa o te hunga katoa. Me tere tāu whāki atu ki a rātou mā kia rite, i ahau e hihira ana i tāku pū. Ka mutu, me kawe hoki tātou i ngā whakaritenga kumamatanga. Kawe i ngā aha? Ngā mea hei kai. Ā, te kōrero harikoa a Pū, pēnei au i kī mai koe ko ngā whakaritenga kumamatanga. Māku rātou e whakamōhio. Nā, ka toti tonuhia. Ko Rāpeti tāna tūtakinga tuatahitanga. Kia ora Rāpeti, tāna kōrero. Ko koe tēnā? Me pohewa e tāua, ehara au i a ia, te kī a Rāpeti, e kitea ai te hua. He pānui tāku ki a koe. Ko au e hoatu ki a ia. E koke ana tātou ko Kiritopa Rōpene ki tētahi tōminetanga! Ehara te āhua o tēnā, He momo poti hei tāku te kīapu. Āna tērā momo. Āe, ka mutu, ka tūhura hoki i tētahi poupou, tētahi atu mea rānei, he rourou rānei? Ahakoa tēnā, ka tūhuratia e tātou. E tātou, nē rā? te kī a Rāpeti. Āe, me kawe hoki tātou i ngā whakaritemea hei kai mā tātou, mō te tūpono kei te hiahia tātou ki te kai i ēnā. Nā, kua haere tonu au ki tō punua. Whākina atu ki a Kānga, nē? Ka waiho ia i a Rāpeti, ka kakama te toronga atu ki te whare o punua. I te noho a punua ki te papa o tōna whare, pupuhi koa ana i tētahi tohetaka me te whakaaro ake mēnā rānei ko tēnei tau, ko tērā tau, ko te tau tītoki, ko te kore rānei. Kātahi tonu nei ia ka tūhura ake ko te kore. Nā whai anō i te ngana ia ki te maumahara ko te aha kē tērā me te manako ehara i tētahi mea pai i te toronga atu a Pū. Auē punua! Te kōrero hiamoa pū. E koke ana tātou ki tētahi tōminetanga, tātou katoa me ngā mea hei kai kia tūhura i tētahi mea. Kia tūhura i te aha? Te kīnga mānukanuka a Punua. Ā, he mea noa. Kaua tētahi mea wawana. Kāore a Kiritopa Rōpene i kōrero mō tētahi mea wawana, ka kī ia he e tōna. Nō he aha māku tōna kakī? te kōrero atu a Punua. Kōna niho kē te raru. Engari, mēnā, mēnā hoki a Kiritopa Rōpene e haramai, kāre au e āwangawanga. Mea ake, ka takatū rātou katoa i te pito whakarunga o te ngahere, nā, ka tīmata ai te tōminetanga. Mātāmua mai ko Kiritopa Rōpene rāua ko Rāpeti. Kātahi ko Punua rāua ko Pū, Ko Kānga, me rū ki tōna pūkoro, ko Ruru, ko Io, ā, i te whiore i tētahi rārangi roa, ko ngā hoa me ngā whānau katoa o Rāpeti. Kāore au i tono ki a rātou te whakamahukitanga noatanga a Rāpeti. I haere noa mai rātou, he rite tonu tā rātou pēnā ai, heoti i a rātou te hīkoi hei whiore i muri i a Io. Hei ko tāku, te kī a Io. E kārangirangi ana tēnā, kāore au i te hiahia kia koke atu ki tēnei tōmi tera kupu a Pū. I haere noa au e whakaute ai, engari kei konei au, ā, me ko au ki te pito o te tōmi tā tātou e kōrerotia nei, waiho mai ko au kē ki te pito. Heoti, mehemea ahau e hiahia ana ki te paku noho whakangā ai, ā, ka mate ki te mātua wāwāhi i te tini o ngā hoa me ngā whānau iti o Rāpeti. Nāwai, nāwai, ehara tēnei i te tōmi aha nei, he pākuru kaumingomingo kē. koia rā tāku whakatau. Kei te rongo au i tā Iho te kī a Ruru. Mēnā koe e uia au. Kāore au i te ui i tētahi. Tā Iho. Kei te whāki au ki te katoa. E oti i a tātou te kimi i te poupou raki. E oti rānei i a tātou te tākaro i te, anei tātou e kohikohi ana i ngā nati me te mei, me te pito o muri o tētahi kōhanga pōpokorua. Hei aha noa māku? Ka ara mai tētahi hāparangi i te upoko o te rārangi. Kia horo! te karanga a Kiritopa Rōpene, kia horo! te karanga a Pū rāua ko Punua. Kia horo! te karanga aruru. Kua tīmata tātou, te kī a Rāpeti. Me hoatu au. Nā, ka tere hanga atu ki te upoko o te tōminetanga, hei hoa mō Kiritopa Rōpene. Anā, te kī a Io. Kua haere tātou, engari kaua au e uaparetia. Nā reira, ka toro tahi atu rātou kimihia ai te poupou. Ā, i a rātou e hīkoi ana, Ka kōrerorero ki a rātou anō mō tēnei me tēnā, rātou katoa, hāunga ko Pū, tē titoa ai tētahi waiata. Anei te whiti tuatahi, hei tāna ki a Punua, i tāna ritenga. Te whiti tuatahi o te aha? O taku waiata! Ko tēhea waiata? Ko tēnei. Ko tēhea? Kāti, mēnā koe e whakarongo mai, Punua, ka rangona e koe. Ka pēhea koe e mōhio mēnā rānei au e whakarongo atu nei? Kāore āpū whakausu ki tēnei. Nā reira, ka tīmata tāna waiata. Ka koke ki te tūhura poupou, ko Ruru, ko Punua, ko Rāpeti, ko rātou. He taonga ka tūhuratia e ai ki ngā kupu, nā Ruru, nā Punua, nā Rāpeti, nā Te Makiu, Ko Io, ko Kiritopa Rōpene, ko Pū, ko ngā whānau o Rāpeti, Iri, Poiatu. Ā, ki hea rā? Te Poupou nā. Kāore tētahi i mōhio. Paoa hei mōruru me Rāpeti me te katoa. Hoihoi! te kī a Kiritopa Rōpene me tāna huri ki a Pū. Kua tae tonu tātou ki tētahi wāhi mōrearea! Hoi hoi! tā Pū me te tere huri ki a Punua. Hoi hoi! tā Punua ki a Kānga. Hoi hoi! tā Kānga ki a Ruru. I a Rū e mea ngāwari ana i te hoi hoi, e hia kē nei ngā wā ki a ia anō. Hoi hoi! tā Ruru ki a Io. Hoi hoi! tā Io i tētahi reo wetiweti nei ki ngā hoa me ngā whānau katoa o Rāpeti. Nā whai anō, ka tere hoihoi atu rātou rā te rārangi, kia tae rā anō ki te whiore pū. Ka mutu, i pērā rawa te pōuri katoa o te whakamutunga me te nohinohi o ngā hoa me ngā whānau i tā te tōminetanga katoa whāki te hoihoi ki a ia, ka tanumia tōna anō upoko ki tētahi puaretanga i te papa, noho ai ki reira mō ngā rangi e rua. Kia mutu rā anō te mōreareatanga, kātahi ka kakama te hokinga atu ki te kāinga, noho mū tahi ai ki tōna whaea kēkē mō ake tonu atu. Ko Areka Hānara Pītara tōna ingoa. Kua tae atu rātou ki tētahi mimi i āmio haere, i pītakataka hoki i ngā tahatika totoka teitei, ā, ka kitea mārika e Kiritopa Rōpene tōna mōreareatanga. Koia tēnei te wāhi tāna i whakamahuki ai. mō te koho kirikiri. Ko tēhea momo kirikiri? Tāpū kōhimuhimu ki a Punua. He kuiki? Kei taku pū, te kōrero rangatira a Ruru. Kāore koe i te mōhio ki tēnei mea, te koho kirikiri, Ruru? tā Punua kōrero me te tiro mākutu atu ki a ia. I tūmata iti kē tā Pūkōhimuhimu, me te aha anō, kāore he take mō te. Ko te kōkirikiri, te kīharuru, he tūmomo ohoreretanga. He wā ōna ka pēnā hoki te kuiki, te kīapu. Ko te kōkirikiri, pēnei i tāku e whakamahuki nei kia pū, hei tā Punua. Ko tētahi momo ohoreretanga. Mēnā ngā tāngata e kokoti atu ki a koe, koia tērā, ko te kōkirikiri tāruru. He kōkirikiri pū ina kokoti atu ngā tāngata ki a koe, te whakamahuki a Puna. Arā a Pū kua mōhio ināianei ki te kōkirikiri, i kōrero atu mō te wā i turupanatia ohoreretia ia e tētahi kuiki i tana whara i te rākau. I ono rā tāna tango rā anō i ngā kuiki i a ia anō. Kāore mātou i te kōrero mō ngā kuiki te whakatau hanga pukuri nei a Ruru. Kua pēnā au, te kī a Pū. I te tūpato tā rātou piki i te mimi, kōhatu ki te kōhatu, mea rawa ake, ka puta atu rātou ki tētahi wāhi i hora ai ngā tahatika, arā, i ia taha o ngā wai, tētahi wāhi karāhe papatahi e noho ai rātou whakatā ai. I te kitenga tonutanga i tēnei e ia, ka karanga a Kiritopa Rōpene te Kia tau! ā, ka noho rātou katoa ki te whakatā. Hei tāku, te kī a Kiritopa Rōpene, me kai e tātou ā tātou whakaritenga kumamatanga ināianei e ngāwari iho ai te kawea e tātou. Kainga ā tātou aha? Tāpū. ngā mea katoa i taria mai e tātou, tā Punua me tāna whakarite atu. He whakaaro pai tēnā, te kī a Pū, nā, ka whakarite atu hoki ia. He kaitā ia o koutou? Te ui atu a Kiritopa Rōpene, me te kī pai hoki o tōna waha. Tā te katoa hāunga ahau. Te kī a Io. He pērā anō.
Ka tiro pōuriuri atu ia ki a rātou. E noho rānei ana tētahi o koutou ki runga i tētahi taramoa? E whakapae nei kua pēnā au te kīia pū. Ei! Ka tū ake ia, ka tiro ai ki muri. Āe, kua pēnā. Koia taku whakapae. Tēnā koe pū, mehemea kua mutu i a koe, ka hūnuku atu ia ki tō pū taha ka kainga ai. Kāore he paku aha ka pahawa nē, te noho ki ēnā. Tāna koke tonu, i tāna tiro whakarunga timotimo ana. Ka motoa katoatia ina pēnā. Kei te mahara rānei koutou ki tērā wā, koutou katoa? Ka whai whakaaro ana, ka paku whai whakaaro ana ki ētahi atu, Tērā te hua o te pae. Mutu kau ana tāna o Tūhoe, ka kōhimuhimu a Kiritopa Rōpene ki a Rāpeti, ā, ka kī a Rāpeti, Āe, āe, e mea ana koe! Kātahi, ka paku hīkoi tahi rātou rā te mimi. Kāore au mō te whakarongo mai a ētahi atu, hei tā Kiritopa Rōpene. Ka tika hoki tā Rāpeti me tōna hanga hirahira nei. Ko te. Taku ohia nei. Ko te mea, Rāpeti, e whakapae ana au, kāore pea koe i te mōhio? He pēhea nei te hanga o te poupou raki? Ana te kōrero a Rāpeti me te mirimiri i ōna kumikumi. E ui mai ana koe. He wā ōna i mōhio au, heoti, kua āhua wareware i ahau te mea tanga noatanga a Kiritopa Rōpene. Inā hoki te rerekē, tā Rāpeti. Kua āhua wareware hoki i ahau, engari, he wā ōna i mōhio hoki ahau. E whakapae nei au, he pau noa iho kua mau i te whenua? Kāre e kore he pou, te kōrero a Rāpeti. Tā te mea e kīia nei, he poupou, ā, inā he poupou, kāti, hei tāku, kua titia ki te whenua, nē rā? Tātena, ki hea kē atu meinga ai? Āe, koia tāku i whakapae ai. Ko te mea nei, hei tā Rāpeti, kua meinga ki hea? Koia tā tātou e kimi nei, te kī a Kiritopa Rōpene. I hoki rāua ki a rātou anō. I te takoto a Punua ki tōna tuarā, au ana te moe. I te horoi a Rūi tōna kanohi me ōna ringa i ngā wai. ā, i ūna kūku pā kānga i te whakamahuki atu ki te katoa, ko tēnei te horoinga tuatahitanga o tōna kanohi e tōna kotahi, ā, i te kōrero a Ruru ki a Kānga mō tētahi pakingahau e kī pai ana i ngā kupu pēnei i te mātāpunenga me te puhi kaioreore, heoti, tē whakarongo atu a Kānga. Kāre au i te whakapono ki ēnei horoitanga katoa. Te amuamu a Io. Tēnei ngutungutu ahi hou mō te horoi ki muri i ngā taringa, he aha ō whakaaro pū? Ana, tā Pū, hei tāku, engari kāore tātou e mōhio ki ngā whakaaro o Pū, tā te mea i pupū ake tētahi pīpī ohorere i a Rū, he paratītī, me tētahi tangi auē i a Kānga. Hei aha noa te horoi? Te kī a Io, Kua makere a Tuarū te tangi a Rāpeti, nā whai anō ka peka tōtika atu ki a Kiritopa Rōpene ki tōna whakaoranga. Tirohia tāku kaukau! te pīpī ake a Rū i te pokapū o tōna puna wai, me te terenga atu mā tētahi waiheke ki te puna o muri mai. Kei te pai koe e Rū! te karanga āwangawanga a Kānga. Āe! tā Rū, tirohia tāku kau! mea rawa ake. ka makere atu i te waiheke o muri mai ki tētahi puna anō. He mahi tā ia o rātou e āwhina ai, arā a Punua, kātahi tonu nei ka maranga ohorere mai i te pekepeke me te whakaputa i ngā oro ūū āna, arā a Ruru e whakamahuki ana ina ohorere te rumakanga taupuatanga ko te mea nui ko te puritia o te upoko ki runga ake i te wai. I te peke haere a Kānga i te tahatika me te kī, Kei te pai mārika koe e Rū! Ā, ko tā Rū, a Tuitepuna e rewa nā ia i taua wā tonu, ko te. Tirohia au e kaukau ana! Kua huri a Io, kua irihia tōna waero kia toutou atu ki te puna i makere tuatahi ai a Rū. ā, me te paria o tōna tuarā ki te hauata, me te amuamu ngāwari ki a ia anō, ka kī ia, Ēnei horoitanga katoa, engari puritia tōku waero rū iti, ā, ka pai katoa koe. Ka mutu, ka tere atu a Kiritopa Rōpene rāua ko Rāpeti ki Tua-o-Io, ka karanga atu ki ērā anō i muri i a rāua. Kei te paeru e haere atu ana au, te karanga a Kiritoka Rōpene. Makaia atu tētahi mea e whakawhiti nei te mimi ki tua koutou mā, te karanga a Rāpeti. Engari, i te tiki a Pū i tētahi mea, e rua puna ki raro iho i a Rū e tū ana ia, pupuri ana i tētahi pou roa ki ōna ringa, ā, ka toro atu a Kānga kia tīkina tētahi pito. Me te aha? nā rāua tēnā i pupuri ki waenga i a rāua anō hei whakawhitinga i te wāhi o raro o te puna. Arā hoki a Rū me te uma kūkupa o tāna koropupū haere. Tiro i a au e kaukau nei! Ka pōteretere atu ki te pou, ka piki atu ai. I kite rānei koe i ahau e kaukau ana? te pīpī hiamo atu a Rū i a Kānga e kohete ana me te whakamaroke i a ia. Pū, i kite rānei koe i ahau e kaukau ana? Koia tērā ko te kaukau, tāku i mahi nā. Ā, Beti, i kite koe i tāku i mahi ai? Ko te kaukau. Kia ora, Punua! E kī, Punua, e whakapae nei koe i te aha au? I te kaukau! Kiritopa Rōpene, i kite koe i ahau? Engari, kāore a Kiritopa Rōpene i te whakarongo, i te titiro ia ki a Pū. Pū? Tāna kī atu. I hea tērā pou kitea ai e koe? Ka titiro a Pū ki te pou i ōna ringa. I hārau noa, hei tāna. Pēnei au ka whai hua, i hāpaitia noatia e au. Pū, te kōrero taua kiritopa rōpene. Kua mutu te tōmenetanga, kua kitea te poupou raki e koe. Auē! te kī a Pū. I te noho a Io, toutou ana i tōna waero ki te wai, i te wai hapenga o rātou anō ki a ia. E koutou, mea atu kia rū, kia kakama. Tāna kōrero. E makariri haere ana tōku waero. Kāore au mō te whāki atu engari kua whāki atu. Kāore au i te hiahia kia amuamu engari kua pēnā. E makariri ana tōku waero. Kei konei au, te pīpī a Rū. Āna, kei konā koe. I kite koe i ahau e kaukau ana? Ka hī ake a Io i tōna waero i te wai, ka piupiu ake ai. Pēnā i tāku i kawatau ai. Hei tāna.
Tē rongo nei. Kua matarukuruku. Koia rā te hua, kua matarukuruku. Kāti, Ki te kore he aha ki tētahi anō, hei tāku, kei te pai tonu. Auē, kei taku io, ko au e whakamaroke, te kī a Kiritopa Rōpene. Nā, ka tīkina ake tōna aikiha, ka mirimiria ai. Tēnā koe Kiritopa Rōpene, i te āhua nei, ko koe anake e mārama ana ki ngā waero, kāore rātou e whakaaro. koia te mate o ētahi atu, kāore ō rātou pohewatanga. Ehara te waero i te waero ki a rātou, he wāhi tare āpitihanga noa ki muri. Hei aha tēnā i ō te kī a Kiritopa Rōpene me tāna kaha mirimiri? Kua pai ake tēnā? Kei te pērā haere tōna āhua, Kua mana anō mēnā koe e mārama nei ki tāku e whakatakoto nei. Kia ora Io, tā Pū, i tā rāua ko tāna pou toronga atu. Kia ora Pū, tēnā koe i ui mai, heoti, hei ngā rā ruarua pai anō ai te whakamahi. Te whakamahi i te aha? te kī a Pū. Tā tāua e kōrero nei, Kāore au i te kōrero mō tētahi mea tāpū, me te kaumingomingo hoki o tōna āhua.
Nōku anō te hē. Pēnei au i te puku aroha mai koe nā taku waero me tōna matarukuruku me te kore ōu e taea te aha. Kāo, te kīapu, ehara tēnā i ahau, tāna kōrero. I paku whai whakaaro ia, kātahi ka marohi atu. Aini pea ko tētahi atu? Āna.
Mihia ia hei tāu kitenga i a ia.
Ka tiro āwangawanga a Pū ki a Kiritopa Rōpene. Kua kitea e Pū te poupou raki, hei tā Kiritopa Rōpene. Inā hoki te pai, nē rā? Ka hūmārie tā Pū titiro whakararo. Ko tērā. Te kī a Io. Āe, tā Kiritopa Rōpene. Ko tērā te mea i rapua ai e tātou. Āe, tā Pū. Ā. Te kupu a Io. Kāti, heoti, kāore i ua. Tāna kī atu. I meinga e rātou te pou ki te whenua, ā, ka herea atu tētahi pānui e Kiritopa Rōpene. Poupou raki i tūhuratia e Pū, i kitea e Pū. Kātahi rātou ka waihape ki te kāinga, ā, hei tāku, engari kāre i te mōhio pū, i noho a Rū ki tētahi kauranga wera, ka tōtika atu ai tāna hoki ki te moe. Engari ka hoki a Pū ki tōna anō whare, he uma kūkupa hoki nōna i tāna i mahi ai, ka tīkina tētahi kaitimotimo